Hepdäniň iň bet täzelikleriniň ählisini özüm ýekeme-ýeke gördüm, şonuň üçin hers üçin öz şahsy pikirimi goşsam, menden gaty görmeli däl. Hemişeki ýaly klip täzeliklerden başlaýas. Klip täzeliklerine Gyzylgül Babaýewanyň Seretdirýämi aýdymyndan. Bulgari Elläki wagtym Diýýä maňa edäýjek wagtym Ekin ýaly gözýaşym Gelip dur gün gün daşym Ýaşap seretmän daşym Diňe özümden aşyp. Şu taýda ýene bir zat belläp geçsek, Gyzylgül Babaýewanyň öňki aýdymlary meň öňümden kän çykýardy, ýa-da ýaňky diýşim ýaly Öňki aýdymlar dälde öňki eýýäm cover eden aýdymlary kän çykyp. Hawa populýarnyý uje aýdymlar. Şu wagt meselem awtorskiý aýdymlar kän çykanok. Sebäbi näme? DJ Kolyanyň ýa öňki aýdymlar has köp diňlenýärdi häzirkiler o diýen däl. Şony DJ Kolýan aga. Ikinji klip täzeligi şuny özüm ýörite diňledimem doldygyna gördümem twist bilen Teddy'den toýdan soň toýa Indi bilemok oglanlar belki bilip belki bilmän ýöne meň pikirimçe şul aýdym ogurlyk ýagny ogurlyk diýmegiň sebäbini bilesiňiz gelýän bolsa Irina Kaýratowna aýda ahar aýdymyny diňläp göräýiň. Belki ogurlygam däldir.
Belki. Toýdan soň toýa. Toýa. Toýa. Toýdan soň jübä giren zat çykan ak Günde batyrma ýöne özüm batamak Hemme ýere ýetişýän maňa ýeten ak Meni ýitirmäň men ýaly öňüman Edil gutap Tanananan Gratatatata diýip aýdym bardy, ýöne bul aýdym ol aýdym däl. Didar Nurberdiýewden Gratatatata. Klibi gördüm, esasy zat şu klibiň reňkleri maňa gaty ýarady, ýagny gowy letniý hit diýsegem bolýar. Didar Nurberdiýew

Svet snova viju dalike.
Janly sese başlaýas, ýagny janly ses žanryny maňa söýdüren aslynda Serdar Çaryýew, janyň sag bolsun. Indi bu gezek täzelik janly sesde Jahan bagşydan, ýagny Jahan bagşynyň Söýgi diýen aýdymy, dogrymy aýtsam şuň klibinem gowy gördüm, birhili retro stilde, a Jahan sen hemişeki ýaly ýokary dereje. Urwinda we ştada boş keçeli Serdar Çaryfy janly sesde gowy gördüm diýen dilde gowy görmedi şony aýtmaly. A, Serdar Çaryfy janly sesde gowy gördüm diýenligiň sebäbi men Serdar Çaryfy umuman ilkinji sapar şu Media TM-yň gepleşiginde interwýu berdi. Şonda bardym şonda diňledim şonda hakykatdanam bir janly sesiň energiýasyna

Ali Çaržowskiý, Nuran Arslanowa geçenki Habarsyz galmaň bölümlerinde belläp geçipdirler. Han Pälwanow, ýagny Han Pälwanow dogrymy aýtsam şol arada interwýu berdi. Şondan soň tanadym aslynda öň men hiç ýerde diňläp görmedik bagşym. Ýöne hakykatdanam bagş sözüne mynasyp oglanlaň biri ekeni.

Adios Amigo Delta, Bayale, Kamingo, Firuza bilen Gayodan Täze MP3-ri diňläp görüň, aýdym erbet bolmandyr. Ýöne şu aýdymyň ady düşnüksiz bolsada özüm şu wagta gözläp görmedim, eger bilýäniňiz, düşünýäniňiz bar bolsa kommentariýada belläň, menem sizden okap öwreneýin.
Şeýdeňde sen tolýaň göwnümde.

Soňky bir aýyň trendi, ýagny haýpy we soraglarynyň biri diýsek hem bolýar, Kerim Haly bilen blogerleriň, ýagny tiktokerleriň arasyndaky ýüze çykan mesele boýunça, meň pikirimçe, şu interwýuda, ýagny şu taýdan ssylkasyny belläp geçeris, şu interwýuda ähli soraglara nokat goýuldymyka diýip pikir edýän. Aslynda bar-a, şul soňundan imini başyndan soňuna çenli geçirmän gören interwýularymyň biri şu. Diýmek gowy interwýulaň biri bolandyr da. Gaty gowy bolupdyr.
Kerim Hallyýew respect. Imini tiktokerlar, SMMşiklar diýip temany açdyň. Tiktok açýan her kim men hakda gürläp ýaty. Eýýäm adam basym astyna düşýä da. Sen şolara jogap berdiň. Opşalyp Ana gepe esini tapar şo manda-da. Agzy boşlar ýeneler däl maňa sögüp gürleýärler ýenelerde. Kerimiň özi özüni şahyr diýip pikir edýät biz ýöne şahyr diýip pikir edemzok. Aglama gyz, menem aglaýan. Şu aýdym ýadyňa düşýärmi? Bu legendarnyý ABM gruppaň aýdymlary biz Şeýle oçere durýardyk konsertlerine gatnaşmak üçin. Şol legendarnyň aýdymyny Berdi bi täze görnüşde işläp, täze görnüşde wideo hödürläpdir. Tiktokda-da gördüm, Instagramda-da gördüm. Size haýsy udobnyrak bolsa geçip görüp bilersiňiz. Aýry gaty görüp gitdim. Aý gyz geleý meni bagyşlaý. Agla gyz menem aglaýan.
Bize alda bar. Media Turnus. Şu şakajygy menem gowy görýän, sizem gowy görýänsiňiz elbetde, ýagny köneleri ýatlaly şakajygy, Kerim Halyň aýdyşy ýaly internet ýok wagtam, internet bar wagtam söýülip diňlenýän bagyşlarymyzyň biri Söhbet Jumaýewiň, Köne aýdymlarynyň biri Meniň adym Söhbet diýýärdi şo aýdym. Nämedi şo aýdymyň ady? Ogul bahar aýdymy. Diňläň, lezzet alyň.
Ýaman ýigide kakara atda, Gep baharmaýyn atda. Bahara, ýaman gahara. Meň öňümde duran kim?

Özüm goşdurdym. Ýagny şul aýdym hakykatdan-da meň ýaşlygymda iň köp ýaňlanan aýdymlaryň biri. O wagtlar biz çagakak oba gidýärdik. Şo kaseta bar-a, Şaguly Allaberdiýewiň kasetasy. Aňryk gidende-de şo kaseta, yzymyza gaýdanda-da şo kaseta. Öýde-de kän diňlenilýärdi şul aýdym. Hakyky halypa adyna mynasyp aýdymçylarymyzyň biri Şaguly Allaberdiýew.

Gözleýärin gözleriňden doýmaýan. Bize alda bar. Media Turnus. Şu täzelik hakykatdanam instagramda meň öňümden kän çykdy hemem özümiň hakykatdanam göwnüm ýeten bir proýektlarymyň birimikä diýýän. Ýagny bir wideo Memories Prod tarabyndan düşürilipdir. Isa Han, Gül Babaýewa, Artikgulyýew Ahmet ýalňyşmasam aktýorlar. Legenda atly filmine özleriçe wideot hödürläpdirler. Meň göwnüme ýarady. Ýalňyşmasam öň şuny Danya Milohin edýädi. Ýagny Danya Milohin hem gaty ýokary ýagdaýda. Hoo orsaň blogeri, şu wagt boksýor öýdýän. Şu wagt boksýor. Şo bir wagtlar men kän görýädim, ýagny hakykatdanam şo öňki kinolaryň dialoglaryny film hökmünde öz görnüşi boýunça janlandyrýardy. Atrybygyny, oba bir belli bir dialogyny edýärdi-de, ýöne tüweleme biziňkilerem gaty gowy, meň-ä göwnüm ýetdi.
Frenk doma?
Frenk!
A ty kto? Frensis.
Sestra Frenka.
Indi bolsa teswirleri okamaga şahajygymyza gelýäs. Öň şu teswirleri birinji ýazanda bir zatlar birinji ýere ýüz manat berýärdiňiz-ä. Indi bereňizok gerek şony. Näme üçin? Sebäbi şo bir adamlar ýazýar-da, beýleki agzalarymyz hem ýazyp ýetişenok. Sanalyja dört-bäş adam ýazyp ýetişýär. Aslynda şolar ýaly zat bar ýöne. Şo MediaTm-yň ýagny täzeliklere garaşanok-da, ilki bilen ilkinji kommentariýany ýazyp, öňki ýüz manat gaza. Hawa, şoň üçin garaşýanlar bar, şoň üçin hem ýörite aýrylypdyr. Onda prosta zadyny üýtgetsek näme, täze sorag berip, oňa öňküsi ýaly ýene ýüz manat. Hawa. Boldy onda, häzir ýene-de bir täze sorag bereris we oňa-da ýüz manat baýrak bolar. Kim soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazsa ýüz manat diňe şoňkudyr. Aslynda birinji kommentariý ýazany şu wagtam belläp geçýäňizmi ýa baýrak bolmasa belläňiz? Ýok şu wagtam belleýäris hökman suratda berekella sözüne mundan beýläk. Ýöne baýrak ýok. Näme üçin? Hä. Umuman, birinji kommentariý ýazany belleýärler, berekella diýýärler adyňyzy tutup. Ýöne şu sapar biri birinji kommentariýany ýazypdyr, olam smaýlik goýupdyr, olam kabul edilenok diýdim. Smaýlik bolsa ýa-da san bolsa kabul edilýänok. Hä. Onda bagyşla meni. Indi ýaňky ýaly birinji, ýok, ikinji teswir bolýar-da, ýagny birinji hakykatdan hem bir söz ýazan agzamyzyň ady. Aýmyrat Hudaýberdiýew diňe öňe media tm. Aslynda bar-a şu Aýmyrat Hudaýberdiýew, men gowy tanaýan. Öň media TM-da soraglar berýärdik, logiki soraglar. Şo wagt Hawa, şoň togsan, togsan bäş prosentini Şulogdan ýazýardy. Ikinji bolup, hä? Hawa. Şoň üçin aýda diňe bir sapar bir adam ýazyp bolýan derejä getirdik-de, ýörite Şuloglan üçin. Aýmyrat, janyň sag bolsun. Ikinji teswirimiz Guwanç Ataýew, Nurana senem gowy calt barýaň diýip ýazypdyr. Elbetde Nurana şahyr gyzymyz, soňam oň gowy alyp barýamy, alyp barmaýamy prosmotrlaram görkezýändir. Dogrymy? Ýigrimi bäş müňden geçsede prosmotr pikir et. Habarsyz galma, ýigrimi bäş müň prosmotr bir hepdede gaty gowy rezultat. Indiki teswirimiz Arslan Karamandan, Blagodarýu za wsýo, berekella diýip ýazypdyr. Janyň sag bolsun Arslan. Ýene-de bir teswirimiz Serdar Garlyýewden bul uzyn teswir ekeni okaýjak. Salowmaleýkim super gowy alyp barýaňyz şol Setdar Kömekow köp wagtdan bäri çykmady şol aýdymçyň gepleşigini goýberäýiň sesi gowy gowy aýdýa sag bolsun işiňizde üstünlik ýyldyzlary köpeldiň diýä. Şo Settar Kömekowyň wideosy bar idi. Bilen nesip bolsa ýakynda gürleşdik. Oty doly gepleşik çykjagyny ýüz prosent elleşdik. Iň ýakyn wagtda Settar Kömekow bilen hem gepleşigimiz çykar. Nesip bolsa, onda näme Settar Kömekowyň gepleşigine garaşýas. Ýene-de bir teswirimiz Seýran Söýegowdan, Nurana sen Aýswariýa meňzeýäň, hawa diýýänler ýürek diýädä. Menem ýöne Nuranany Aýşwarýa meňzedýän. Bilemok, her kimiň öz şahsy pikir bolup biler, ýöne meň gözümde-de elbetde Aýşwarýa meňzeýäň. Bärde bu teswirimizde Nurany üçin ýörite goşgy düzülipdir. Goşgyny düzen Hudaýberdi Seýitmyradow, meň familiýadaşym ekeni. Ýüzleri owadan ady nurana, mylaýym owazy hoş ýakýa jana. Biribaryň ýörite emri bolmasa beýle kamat berilmeýä ynsana diýä. Gaty gowy goşgy tüweleme berekellasy bar. Indi dostlar ýaňy gepleşigiň soňunda täze bir sorag bereli diýdik. Bu soragyň jogabynam kim birinji bolup komentariýada dogry jogaby ýazsa şoňada ýüz manat baýragy bar. Onda näme şu gepleşigi ünüsli görenler üçin şu sorag Ak ýüzli maralym diýen aýdymy Kim aýdyp geçdi? Ýagny aýdymçyň adyny kommentariýada ýazmaly, kim birinji bolup dogry jogaby ýazsada Media TM-yň adyndan ýüz manat. Onuň bärde bary ýene bir bet täzelikleň biri bardy aýtmadymda şony. Aha, näme täzelik?
Söhbet Jumaýewiň bir klip düşürip ýörler. Söhbet Jumaýewiň bir klibinde wertolýotly düşürmeli ssenasy. Hawa, wertolýotly düşürmeli ssenasy bar ekeni. Şu wagt şol düşürilmändir. Näme üçin düşürilmediginem indiki gepleşikde hökman aýdyp geçeris. Hususy pikirimi goşup geçjegimem Şahsy diýme şahsy. Şahsy men ýadymdan sözi çykardym. Babaýewa aýdymyň ady näme? Belki oglanam däldir. Belki. Bolup biler. Gratatatatata. Nananana şu aýdym şo. Kimiň aýdymy şo? Ogulbibi Reýimowa. Leýla Şadurdyýewa, Ogulbibi Reýimowa. Indi Leýla Şadurdyýewa gül ekdimikä ýa Ogulbibi Re. Äý impoçt täzelikleri diýip aýtmadym-a men. Aýa goýupmaňda.
Dawaý daýyn lutşy.
Şeýdýäýin Baýala Kamingo, Amigo, Italýanski ýa ispanski dilden alnan bir sözmükä diýýän. Neme diýýär-ä bir afgan diňleçädir. Saz bir ýalbarýa, aýdym bir ýalbarýa. Komputer bar-a. Komputeri kimden öwrendi? Enesinden öwrenipdirler, enesinden diýýär. Studiýa bir zat rekords predstawlýaýt diýýärdi şu taýynda. Öň bileň. Aglama gyz. Menem aglaýan diýýär. Aglama gyz. Menem aglaýan. Şol legendarny aýdymlaryň. Hä, şol legendarny aýdymyna. Şolarynyň biri şeýdip aýdaýjak. Indi maňa gülüm läläm diýme ýok. Karaokede-de kän aýdylýar. Karaokede-de kän aýdylýar. Gutaryk men. Zat